Baýram, Äý inim, oňatmy? Men Begenç Saryh Begenç. Wekil baý etrapdan Akgoňur geňeşlikden. O daşary ýurtda ýurdumyzy ýamanlap ýene edip eýle beýle ýene diýip ýörmeli dälläň. Biz ýaly Türkmenistan döwlediň raýatlaryny kösäp puluny alyp giden ýeneden zatlaňňy aýtmala o taýdan ýa otuz bäş müň dollar alty ýyl bolýa Alyp gideniňe menden adyňa geçirip, on üçünji ýylyň haýlandyryny. Gellänin aňyrda gygyrma-da, bärde gygyrmaly-la-how. Ony-muny bärde onlap, on bäşläp adam baryny kösäp gideniňi zada edeniňem aýtmaly eken-dä meňňälaklary. Otuz bäş müň dollar pulumy haçan berjek? Men Mary welaýatynyň Säkerçäge oturan Çaşgyn obasyndan. Adym Şöhrat. Mälik. Bu taýdan Türkmenistandan Orsýede okuwa gidip, talyp özüm. Türkmen gorkak diýipdir. Türkmen gorkak däl. Sen gorkak, sen. Bilýäňmi şony? Türkmenistanda sen gideňde gaçyp gideňok, a okuwa diýip gitdiň-ä. Okuwa diýip gitdiň, eý, haram, bir utan äreý, bir Türkmenistany beýdip özüňi pese düşürip, türkmeni pese düşürip ýörme, sen özüň haramzada, ho, sen, ho, şagal, bilýäňmi şony? Ýene bir zat aýtjak, ertir işe alada jaň edip, telefonam maňa jaň etjek. Erkek bolsaň maň bilen gepleş sen. Erkega sen o meň bilen erkekçe gepleş men seň kimiň gorkak kimiň erkek kimiň türkmenden gorkakdygyny saňa aýdyp berje sen gorkak o türkmenler erkek bilkide bilýän oştaýda erkek bolup giden sen otaýyp gidip şagal ýaly Guýrugyň bolup, götüň bolup gaçyp, o ýylgyndan, o ýylgyna gaçyp ýörme. Erkek gitdiňmi, erkek gürle, o, o taýda-da. Türkmeniň näildigiňi şu taý, şu taý, şu taýdakyň ýaly, o taýda-da şonuň ýaly gürle, näildigiňi bildir. Bärdäkiň ýaly bildir, o, gorkak sen ýöne. Seň özüň nähildigiňi tohumyňa belet la, ýöne o doganyň bir diýmäýin diýsem, haramzada-ow sen, ow, haramzada.
Narjan Müzepperowa diýen aýal hakynda gürlemek isleýän. Mähriban ildeşler, mähriban watandaşlar, şol aýala hiç kim ynanmaň. Ol kezzap. Biziň dilimizde ýöne maşynik diýilýärle gyz. Maşynyň baryp ýatany şol. Togsan bäşinji, togsan altynjy ýyllarda ol karz alyp, hemme kimden on müň dollar, on bäş müň dollar, ýigrimi müň dollar pul karz alyp, öý gurup, Wah toý edip ondan soň pulynam iliň pulunam bermän gaçyp Amerika giden adamlaň biri indi bolsa häzir çesny bolan bolup aktiwist bolan bolup ýören bu ýalan siz ynanmaň şol aýala gyzy nagyma diýen bolsa gyzy nagyma muzeppärowa diýeni iki ýyl mundan owal türkmenistana gelip türkmenistana geldide men Amerikan posollygynda, amerikan ilçihanasynda işleýändim. Adamlardan bir ýarym müň dollar alyp, men sizi Amerika geçirjek diýip, iliň puluny alyp, ogurlap gaçyp giden adamlar. Näme üçin watandaşlar, bilýän adamlar orta çykanak? Salamaleýkim doganlar, mähriban watandaşlar! Men iýul aýynyň on dokuzynda geçirilen miting barada aýtmakçy. Men öz dostlarym bilen mitinge gatnaşmak çy bolup Stambula bardyk. Emma dokumentlerimiziň düzüw bolmanlygy sebäpli gatnaşyp bilmedik, seredip durduk. Gatnaşan tanyşlarymyzyň bolsa polisiýa tutup, janlylaryny Türkmenistana ugradypdyr. Muhammet aga, näme üçin hemişe aktiwistler gatnaşmaly? mitinige. Ejir çekmelem şolar, meýil etsem şolar. Siz oturan ýeriňizde uprolaz etjek bolýaňyz. Ýene-de agzyňyzy dolduryp gürleýäňiz, miting geçirdik diýip. Belki bu zatlaryň aňyrsynda başga-da bir zatlar bardyr. Salam watandaşlar. Men soňky wagtlar internetde wideolar zatlar koýup ýaşar ýurtda osnovnoý bolsa hem türkiýede bu watandaşlarymyzy hem hemmesini hem görüp ýörekmiz bilip ýörekmiz bu zatlar eder edip bu zatlar kanak uýalmyn ederdiler özleri kanak adamlygyny özleri bilmimi şolar. A halkymyzam şul adamlaryň arkasyna düşüp ýürejek bolsa bilem ýok kanakam bolady. Bu adamlar hemmesi hem tananyp, bilinip ýürýän adam. Özleri öz gününe uýalyp ýaşasyn. Bunakan edip yzyna adam toplajak bolup, miting edip, zat toplap bunda gaýdyp uruş, dawa, jenjel etdirjek bolmuşerdi. Halkymyz şolara karsa bilem ýok nime bolady başga. Muzaffer we Leýla diýilýän gyz okuwçy döwründen bäri köçede şalkyldap ýürýän gyzlaryň biridi. Soň bolsa Şöhrat ekeme durmuşa çykyp ikide beçesi boldy. U haramzadanyň ikinji beçesi Eziz başga birinden bolany üçin Şöhrat eke muny kowdy. Şu ýüzi bilen uýatsyz. Wideolar her hili halkyň öňüne düşjek bolutdan wideolary goýup ýöreýän. Men nenesi Muzaffer we Narjanyň wideo ýazyklaryny görüp saklanyp bilmin wideo ýazgysyny etdim. Meniň bu aýdanlarym olaryň ýüregine barar diýip pikir edemen. Nenesi Narjana hemseýeleri Beçeji diýip at goýadylar. Onuň Beçeji diýilmeginiň sebäbi hem özünden kiçkine on beş-ýigrime ýaşly kiçkine oglanlar bilen göz gyzdyryp ýürütdi. U oglanlar hakda hem gerek bolsa aýdyp bererin. Salam watandaşlar. Men şu günler internetde Türkiýede işläp gazanç edip ýören türkmen watandaşlaryň ýurtdan gaçyp, bukulyp ýören käbir haýwanlaryň wideo ýazgylaryny görýände. Olaryň içinde klasdaşym Tagan we Dürsoltan barada aýtjak bolýan. Bu gyz häzirki wagtda Türkiýede ahlaksyz hereketleri boýunça tanapdyrlar diýip eşitdim. Oňa Türkmenistanda wagtam ýaşlygyndan bozuk gyzlar bilen gatnaşyp okuwa gelmän masgara, abraýsyz hökmünde tanaýardyk. Tertipsiz gyzdy. Kirli gyzdy. Mekdebi gutarmanka bir oglanyň başyndan inip, soňra bir aýlyk çagasyny taşlap Türkiýä gitdi. Ahlaksyz, bozuk, Türkmenistana gerek adam däl şol. Men öz çykyşymda käbir daşary döwletlerde gezip ýören oppozision toparlar bar. Esasan hem Halmyrat Söýünhan, Muhammet Düýeçi ýa-da Geldi Käriz ýaly umuman şuňa meňzeş bir topar gazanç etmek üçin ýurdumyzy satyn satyp ýören oppozision toparlara ýüzlenesim gelýär. Ine Siz ýakynda daşary ýurtlarda dürli maksatlar bilen baran şol ýurtlarda ýaşaýan türkmenlere çagyryşlar edip, ýurda garşy çykyşlar etdirdiňiz. Men şu şu ýerde siziň şu çykyşlaryňyza düşünip bilemok. Siziň bu aýdýan zatlaryňyz size näme peýda berip bildi? Näme peýda berip bildi? Näme iş bitirdiňiz? Siziň bu etjek bolýan hereketleriňizi ýurda geleniňizde görkeziň. Eger-de siz hakykatdan-da şo hili çykyşlaryňyz bar bolsa, geliň ýurda geliňde görkeziň. Bizem Siziň edýän şu çykyşlaryňyzy göre. Wepa nädip on ýaly zatlara diliň bar ýany on alty ýyl arzuw edip ýeten zadym diýýäň welin on alty ýyl arzuw edip ýeten bolsaň birinjidana taşlap gitmeýäň sen çagaňy maşgalaňy taşlap gitdiň bolýa gazanç üýtgeşik eden gazanjyňam ýok. Üýtgeden zadyňam ýok. Nähilek bolanda-da ýaşajak boldum. Jyrjaşdym. Çekjek boldum. Ýöne näme üçin beýdip masgara bolup ýörsüň? Näme üçin munýa zatlar etýäň? Çykyş etme, näme etjek şeýdip? Bizi masgara etýäň sen, çagaň ýaşap ýör, nä nä ýüzüňe diýip bilýäň, nädip diýip bilýäň şonä, nädip diliň barýa? Öldi diýmäne, nädip diliň barýa çagaňa? Ýaşap ýören çagaňa nädip diýip bilýäň? Hudaýa şükür jany sag oýnap ýör gezip ýör näme üçin beý diýýäň. Bolýamy şol etýän zatlaň. Hi şol musulmançylykda boljak zatmy ýaşap ýören adamy ölli diýmek bolýan zatmy. Dogry hiç hileki görýän dälsiň çagaňy. Ýöne indiden beýlägem hiç hili çagaň badyr öýtme. Ýaşaýa hudaýa şükür ýöne çagaň badyr öýtme. Çaga ýok indi seň üçin saňa çaga görkezmeýänem. Allajan janym sag bolup dursa özüm eklärin saklaryn şu wagta çenlem hudaýa şükür ejem kakam gapdalymda durdy goltugymdan galdyrdy ýöne indiden beýlägem saňa mätäçligimiz ýok öňem ýöne ýaşajak boldum çagamyň kakasy bolanyň üçin ýaşajak boldum indi ýöne sen maňa gerekdäl. Aýdyň meni,
men Döwlet aga, gaýynataň. Şular diýişden soň gahar berip saňa bir kagyz diýeýin diýdim, bu haramzadalyklar näme how? Näme haramzadalyk edip ýörsüň? Gyzyň maňlaýyny ýatyrmaz ýok bolup başda men siziň nikaňyza-da garşydym. Başda, sypatyňy görende. Bolup ýörşüňiz. Ekläbilmän syňsyrakladyp ýöreňde. Azar berip gyzyma. Ýene-de şoň bagtyny ýatyrmajak bol, saňa hiç zat diýmedim. Çagaňam-a bolnisada ýatyrka taşlap gitdiň ony. Bir topar bergädok. Hany seniň kakalyk, hany seniň atalyk ornuň? Indiki edip beren pohyjylyklaryň näme? Saňa mellek ýer berildi, ýurt ýeriň galdyryldy. Ana, magazyny söküp al, kerpijini, hemme jaýy, materialy bilen seňki diýdim. Gel al, Taşak gidip indem bir topar haramzadalaryň yzyna düşüp haramzadalyk edip Düýnem bu näme gep çykarýaň? Yslamjan eýle, Yslamjan beýle diýip, ne etdi bilýäň-eý? Bigaýrat. Ony ýalak, namysyň aryň bar bolsa, bigaýratlyk etmän, asyl ölmeli ekeniň oguny ýalak, bu güne düşeniňden. Bigaýrat. Häzir men sadikden baryp özüm sadikden alyp gaýdýan. Näme ýalan sözleýäň ony ýalak, nätsin, wyldanyň çatýar-aý, diliň barýan ony ýalak sözlemäne. Seň nam-sagyň barmy wapşe? Eneň-ataňam-a senden bizar bolup kowup goýberipdi, men öýünde ýaşatdym wagtlaýyn. Çagamyň ykbaly, çagamyň bir durmuşy düzelsin-de, bir şugur, oňat ýaşasyn diýip. Sen bigaýrat. Onam ekmän saklap, çaganam başarmadyň-a, ýalam miniatýurka taşlasyň, indi gül ýalak oýnap ýör. Çagamyň çagasy bolsa-da meň çagam bolýar. Haramzadalaryň bigaýratlygyň aňrybaşyny edip, ýene-de nädip sen o sözleri agzyňa alyp bilýäň-ow? Diri çaga sen diri çagaňa ölli diýip nädip ony ýalaky bigaýratlyk edibilýäň. Haramzada diýenler saňa görkezeýinmi çagaňy häzir sadikden baryp. Alyp görkezeýinmi. Näme ýalan sözleýäň. Adamyň eti haram lebzi halal diýilýär. Lebziň halal bolmaly aho.

Azadyň gullukdaşy, iki müň dört-iki müň altyda men Waýn Nýusta Azat bilen bille gulluk etdim. Alty aý ötmänkä kasseti edip igolka ýutdy, iňňe. Otuz neçede iňňe ýutup, armiýadan komisowat bolup gitdi. Men azir şu ýutuba girip ýöretmä muň aýda oturan zatlaryna. Bir topar bispantog zatlar aýdyp bileýän bu. Na samde özi hem erkek dälä onuň. gaçyp gitdi. Salam eziz watandaşlar.
Häzirki wagtda Türkiýede miting geçiriň diýip her hili wideolar çykararlar. Şo wideolara internetde wideolary goýarlar. Şo wideolara menem ynanyp baryp otantym. I şolaryň içinde meniň tanaýan gyzym bar barlygy üçin men aýdaman. Ol gyz hem Telmandan Taganova Dursoltan. Ol gyz Şu şu ýaşan wagtkam obada bir oglanyň ömrüni kül edip Ramazan atly oglanyň ömrüni kül edip bir ýaşan çagasynam taşlap gidip obada gutaran gyzdy özem. Indem şu wagt internede halkyň öňüne çykyp internede her hili zatlar goýadan. Ol soňky jelep gyz şo. Men şony aýdamok.